Kei aku iti, kei aku raʻi, ara mai ra, ara mai ra i runga i te reo karanga o te reo o te uru, wāriki ia mai i o koutou tini mate ki runga i te ātea kei mua i a tātou, kimi ia, ki tangi ia, ki poroporoaki i a rātou. Ko rātou te unga mate ki rātou, ko tātou te unga ora ki te ao, Tēnā tātou katoa. Oki mai rā ki tēnei wā anga o Te Kupu o Te Uru, e aro ana, e ruku ana i ngā kōrero kuua mai i ngā pūrongo a Nā Te Reo o Te Uru. Ko Alana Te Piki Broughton tēnei e arataki ana i te wā anga nei. Ka tīmata tātou mā te aro ki Wanganui, ki tēnei tangata e ngākau nui ana ki te ākinakina rīki, arā ko Ruakingi. I tae atu a Eruera Rerekura ki tōna taa ki te tuku atu i ētehi pātai me te waka kao i ana kōrero. Kei a koe te wā e Eru.
Tūtaki mai ki tēnei tangata. Ko te whutupōro Rīki Matua tana tino kaupapa.

What drove me to go back home and do that? E mōhiotia wānuitia ana kei te waka mā te onga tāne ki te kōrero mō tō rātou auora. Ioi mā tēnei kaupapa kua ngāwari mō te onga tāne ki te kōrero mō tēnei take. The good thing about Masters Rugby League is they encourage that. They encourage getting checkups. You know, some some teams when they host a Masters a Masters Day, they have organisations down there. They give out

One big reason why I think Masters Rugby League going forward is good to help promote men's health. Ko Whanganui tētehi o ngā kāinga mō te ākinakina mō te o ngā pā ake. Nā whai anō kua ngāwari mōna ki te whakatairanga i tana kaupapa. It's an awesome coincidence, seeming that I've only just found out that Wanganui is the home of um, Masters Sport, so to be able to hopefully one day align Masters Rugby League with the Masters Games would be awesome for the sport and it'd just be awesome for Masters itself. Ko te waka ora i te tīma Castlecliff Seagulls tana tino mahi ina tata nei. Koirā i whakaaweawetia te onga tāne ki te whai atu i tēnei kaupapa.

Foundation also do the same. Tēnā koe e rua, me te onga pā ake e mātakitaki mai ana. Ko te tūmanako ia, ka whakaaweawetia koutou ki te tautoko i tēnei kaupapa. Eruere Rerikura, Te Reo o Te Uru.
Tēnā koe i ngā kōrero mō Rua Kingi, e Eru, ā, me tana aro a nui ki te kēmu nei, engari ku uri te ao, ku uri oki ngā wakaaro me te ōonu o tērā wakaaro, te wānui o tērā wakaaro, ā, ki te oranga o te tangata, ā, arā te, te wakaaro, te aro nui, ā, ki te auora. a ki ngā taʻa e wā o te ware tapa wā, a koina oki e whakaaweawe ana i a ia ki oki mai ki te kēmu, oti anō ra ki karanga ia, ngā kaitākaro o mua te waka kao mai i a rātou te waka uiui mai i a rātou, a mā reira ka wai wā ki te no o taʻi, a ki te whakaoki ngā wakaaro ki ngā wā o mua, ngā pūkenga o mua, ngā āeitanga o te tinana i tērā wā, ā, me te rerekētanga o nāianei rangi, engari ko te mea nui, ā, ko te āta titiro ki ērā, ki ērā wā o mua, ngā wheako o mua, ā, me te mirimiri kia āta kite, kia āta whakaritea, ā, ko te ara ki mua, ā, me ngā, me ngā rautaki tākaro, ā, o te kapa nei, o te, o te tīma rīki nei, ā, i a rātou e aro ake ana ki te tinana o nāianei ku au, ā, ua pā ake aere pea ngē, ā, nō reira ka tīni te rautaki. Engari ko te whakaaro, ko te mea ka mātāmua ana ko te aura o te tangata, nō reira, ā, kai te kaarongo i tērā, ā, i tērā wairua ko te manaaki i te tangata. Ka uri te aro e te iwi, kei Wanganui tonu tātou, ā, kei te reo irirangi o Wanganui, i te mea e kai whakaaere ou, oti anō ra e kai ma i ou, kei reira e ara i ana i te tīma oti anō ra i te tai ana, a ki te wā anamata. Anei ra ngā kōrero. He reo kūrongonuitia i roto i ana tini maʻi i te ao pāpāʻo, otiia nō rā i ngā apuri, anā, ko Te Maēmi tēnā. Kūmaringanui tana oki mai ki te reo irirangi o Wanganui, ei ārai i te taonga nei, ei kai whakaaere ou. Tīmata tuatahi au i konei, i Awe FM nei, i te tau 2007 hei kaipāpāho i te hōtaka parakuihi i tērā wā e kīa nei ko Te Ohonga Ake. Ā, nō reira, i reira au e taki haere tērā o ngā mahi mō te tekau tau i mua i taku wehenga atu ki Whakaata Māori. Maringa nui au i te wā i uru mai au ki runga i te kaupapa nei o Awi FM. I konei ko ngā tino ki au nei ko te kāhui ariki o te ao pāpāho Māori. o taua wā rā. I konei nā a Parata Rēweti, arā, ko te Fat Piharau, te Pīkiwhara tēnā, arā, a Tauira Allen, i konei anō hoki a Pirihira Cribb, Kiritahi Furman, Laquan Meihana, a Sasha Keating anō rā, ā, tae atu ki tā mātou pīrī i taua wā ko, e, Kahurangi Simon. Arā ngā tini wheako pāpā ōi i te kete a Ēmi, i a ia e whanake ana i waenga i ngā kaipāpā o rongonui, Oti anō rā i ana mahi ki Te Kāea, ki te ao Māori oki. Ki rere ai te manu nei, ku tīkina atu e Ēmi ko ētehi kaimahi ou e rua ei āpae ake i Te Aʻunga Wakamua. Ko te kakinga Kawiti Bashara tōku ingoa, a mokopuna o Te Awa Tupu a Te Kāhui Maunga huri noa, o Tina Tūwharetoa, Ngāti Hauā, ko ahau te kaipāpāho hou o te hōtaka parakuihi, arā, ki runga o Te Reo Irirangi o Wanganui, Kua roa te wā ahau e noho ana ki wāhi kē. I te tau 2022 i peka atu ahau ki tētahi karahipi kaipāpāho reo Māori ki roto nei i te Whakaata Māori me kī te taha o Wena Harawira. So nāna ahau i poipoi i roto tonu i ēnei mahi pāpāho reo Māori kia akiaki ia i ahau kia whai. Ahau i te huarahi rā. Nā te mea nā te tokoiti o mātou te hunga rangatahi i taua ao, i roto tonu i tēnei ao, nā reira he pērā tonu te te āhua. Te reo Māori te mea nui ki a au. Kia mau te tangata i te reo, kia mārama ai te tangata ki te reo, kia noho ai te tangata i roto i tētahi ahureo Māori, ao Māori anō hoki. Nō reira, he rite me āta tiro au ki tā rātou pakeke i te tuatahi, engari ko te whāinga nui, te whāinga matua mōku hei kaiwhakahaere mō tēnei taonga o tātou kia whai nei te tangata e mau ana i te reo Māori. He reo anō ka rangona i te pou reoirirangi nei, ana, ko tērā o Chaylee Manuel, Kuoki mai i Tāmaki Makaurau, me ana toʻu, ana wēako, otiia nō rā tana paki i pāpā o Oaka Creative. Ku waia a Manuel ki te wero o te ao mati-iko me te waka maʻi, hei tau ra to i te aro o te unga rangataʻi ki nga tikanga a Paake ma. Ko Chaley Manuel tōku ingoa, uri nō Ngāti Porou, nō Ngāti Whātua Ōrākei, anō hoki nō konei nō te awa tupu o Wanganui. Nō ngā waere ki Ngāti Apa anō hoki engari tupu ake au ki te pā o Rātana. Kei te huri te ao, our radio world kind of has to move with the ao as well in that sense. Um, and so the hope is that we can move into that multimedia space um, while still holding on to the, you know, the basic fundamentals um, of radio. He nui ake ngā rawa, ngā pūkenga o te ao reo irirangi nei um that we can use and transfer over to a multimedia space where it's more relevant for our rangatahi now. Te ao matihiko, noho nei tātou i roto i ēnei rā, nō reira ko te pukamata, uh, ko te Instagram, ko te Snapchat, wērā tūmomo papa, taumata rānei, um, he, he waka e kawe nei tō tātou reo, uh, tō tātou reo Māori, o tērā te reo o Wanganui, Ā, ki ngā kāinga, ki ngā wāhi e karahuihui ana wā tātou nei iwi, te hunga rangatahi, ngā pakeke, ngā kaumātua. E uruuru te tangata i rewa ai te taonga nei. Tāria te wā ka rongo i tana tīoriori ki tua rā anō oki o te reo irirangi. Alana Te Piki Broughton, Te Reo o te Uru. Koia rā ngā kōrero mō te kaiwhakaāere ou, arā, ko Tima Ēmi tērā, ā, me ngā, me ngā kaimahi ou, ngā kaipāpāo, ā, ngā mātanga i te ao, ā, i Te Ao Mati-Iko, arā, ko Chaylee Manuel rāua ko Te Kakenga Kawiti Bishara. Ā, e nui hoki ngā pūkenga kai tēnei tokotoru, ā, ko Tema Emi tērā kūroa e mahi ana i te ao pāpāo. Ā, e tangata kaha mātakitaki i ngā mahi a tēnā, tēnā ka kitea atu ngā kura kai roto i ā rātou mahi ka tīkina atu ka Ka kainga e ia, e wakaka ai ana pūkenga i tana tū i tēnei ao pāpāo, ana aku tae ki te wā, ā, me, me whāngai i ēteī o ērā ua kei tana kite, ā, ki ngā pīpī e mate kai ana, ā, e, e tiro aere ana e au ki ngā maī i tēnei ao. Ā, mō te tokorua rā a ua rangataī nei, ā, engari e ara i te mea rā i puta ngā kōrero i a, i a Tima Emi, e ara i te mea, ā, i kaʻa aro ia,

Whakapā atu ki rātou, ā, te tuku atu i ngā kōrero a kui mā, a taueke mā, engari mā roto i ēte i a uatanga, ā, e ngākau nuitia ana e rātou, arā, kei Pukamata rātou, ā, kei te Instagram rātou, kei ērā wā i rātou, nō reira, ka pēea te, te tiki atu i ngā taonga a kui mā, a taueke mā, te mirimiri e rere pai ai i ēnei kā tū wā i. A oti anō rā ko te kakenga, a, e tangata, kāta i anō ka oki mai i Tāmaki Makaurau. Ka rere atu i te kōanga, ka kainga ngā kai o te wao nui rawa atu i, i konei, anā, ka oki mai ki te wakaoki i ērā, a, o ngā ua ei wāngai mai, a, ki ana tini o konei. Ka uri te aro e te iwi. Kei te aro ake tātou ki tēnei wānanga i tū ake ki roto o Taranaki, anā, ko Puanganui. I tae atu a Phoenix Manly Green ki reira, ā, kapo ai i ngā kōrero. Kei a koe te wā e Phoenix.
Ki runga o Ōkaʻu inu wāwae apu ki te iwi o Ngāruaīnerangi te wakarewatanga o Puanganui o te Rangi. Kua tae mai ngā uri o Te Awa Tupua me Che Wilson ki runga o Aotearoa marae. Tākina puanga, ko puanga kei runga, ko puanga e rangi. Tākina mai te ara o Puanganui o te Rangi. Tākina mai ngā pou o te tou, ki te waiao, ki te ao marama. I te uiuinga
o ngā pukenga. o Taranaki me Whanganui. Anā, i te mea i kitea atu i te mārewatanga o ngā kōrero mō Matariki, kei riro o tātou iwi ki ēnā kōrero i uiuia mātou ki te āta wānanga, nā konā ka ua mai tēnei kaupapa. Nā reira, tuatahi ake me mihi atu ki a Rangi Mātāmua, nāna mātou i tautoko, Ā, i ngā mahi mōpuanga, oti nō, nāna oki ngā, ngā tatau ki te tāu o te mātauranga i Wakatūera. I wakatū te kāhui kawe i tēnei kaupapa o Puanganui o te Rangi i ētahi wānanga waka ngungu ki ngā Kura Kaupapa Māori o te kāhui maunga. Kua oki mai ki roto i te Kura Kaupapa Māori o Ngāruainerangi kia wakarewa i tēnei raumi ako. I tērā tau i tīmata Te whakangungu i ngā kura māita, i ngā kaiako. Ana, e rua ngā wānanga i tū, tēteʻi ki roto o Te Kura Kaupapa Māori o Te Ātiau, tēteʻi i roto i Te Kura Kaupapa Māori o Ngāti Ruanui. Tēnei waka rewanga ki konei, ki roto o Ngāti Rua, ā, ngā rua ine, ā, me te mihi atu ki ngā mahi, ki te whakaaetanga mai o, o Te Korowai kia. Riro māku tō rātou kaimahi a Putiputi, a Ngā Putiputi. Ko ngā karakia e kōrero ia ana mo te maru o te tou me te aranga o Puanga, ētahi o ngā kura una ka kite ki roto i tēnei pukapuka. Ka whakaatu atu i ngā kōrero mo Puanga me ngā karakia e āngai ana ki ngā ritenga e rua, e rua ngā ritenga, ko te ritenga tuatahi ko te maru o te tau ka tū I te ahiahi pō, i te wā e tō ana te rā ki te rua, hei te Haratua. Ā, tuarua, ko te aranga o Puanga i te pipiri, koia ko te tahi o te tau. Nā reira, ko ētahi o ngā kura huna, anā, e rua ngā ritenga. Te maru o te tau, me ngā mahi ā-ringa. Anā, ko te maru o te tau e pēnei ana, i te mea e pēnā ana te āhua o ngā whetū. Ana, ko te maru o te tau, me te tahi o te tau. Eita Wilson, anō. Kia kaua waiō noa mā te kura mā ngā tamariki ngā kōrero ki roto i tēnei puka. Kua tukuna atu te kāhui whakahaere o tēnei kaupapa i te pukapuka ki runga i te ipurangi, hei rauemi mā te whānau, mā te āpori hoki. I whakaarotia kia kau ake e noho ai rauemi mā te kura anake. Engari, kia tukuna ki runga i te ipurangi, hei rauemi, Mā ngā whānau. Kia akona te whānau, te āpori, te iwi i ēnei tū kareka kia kaua e riro mā te kaiako anake ēnei e kawe. Nā reira, koia ki te pēnā, ka ora. I te mea, me kaua tātou e waiho te pukapuka kia noho ai tō unga. Engari, kia puta atu ki waho, kia takei atu i te whenua, kia mātai atu ki te rangi e tū nei, ki konā mātau ai ki ngā tuhi o te rangi, ki ngā tohu o te papa, mā te āta tirotiro me te whakarongo. Ko te manakonui o te kāhui wakaere nō Puanganui o te Rangi. Kia mātai atu ngā tamariki mokopuna o te kāhui maunga ki te rangi, ki reira ai ka kite i a Maruānui te ware nui o Puanga, i a Ngā Ai o te Rangi te waka o Puanga. Phoenix Milne Green, Te Reo o te Uru.
Tēnā koe e Phoenix i ngā kōrero mō Puanganui o te Rangi. A, me te wakaaro nui i rangona mai i a, a, i a Pāpa J. Wilson, arā, mō te tuku atu i ngā rauemi ki te ipurangi. Ki reira iri ai e i kitenga mā te katoa. Ku, kua ua waea tātou ki ngā kaiako, a, e āere ana ki ngā rangi kaiako, arā, ka. Ka wātea ngā tamariki ki te noho ki te kāinga i tērā rangi ka ui tahi ngā kaiako te waka pakari i a rātou anō anā ka tuku mai i ō rātou mātauranga ki ngā tamariki, ngā akomanga engari he whakaaro rangatira tērā ki tua o ngā kaiako ki tua o ērā aora kura ka whakairia ngā rauemi ki runga mō ngā mātua mā rātou ei kite, ei pānui, ei ruku ka ua mai ko Ko tēnei wā wānanga kei waenganui i ngā whānau, kei waenganui i ngā oa ako, kei waenganui i ngā tauira wānanga, ā, nō reira he whakaaro rangatira tēnā kia toa atu, kia toa atu. Kei te uri te aro i te iwi ki te pūrongo whakamutunga o te wiki. E aro ake ana ki Te Whare Taonga ā-Rohe o Whanganui, i te mea e kaupapa i tū ake ko Museums Matter, Museums and Galleries Matter, e tō ana i te rama ki runga i ō tātou tini ware taonga me ngā mahi kei roto rā. Anei ngā kōrero. Nā ngā taumaatanga o ngā utu me te maroke aere o ngā puna tautoko, ka ua mai ko te kaupapa waka tairanga e ono wiki te roa o Museums and Galleries Matter. E waka tairanga ana ki kā tonu ngā rama o ngā ware nei e mea wakarite i Museums Aotearoa. E ruku ana te pūrongo nei i ēteio ngā mahi matua a te ware nei.

Kia. It's up to all of us, you know, to, to look after this place and to care for this place because in order to move forward, we, we need to see where we've come from. We need to be able to reflect on that and when we move forward so we don't make those same mistakes. Neke atu i te 960 rangatahi ka whakaakona e ngā ware taonga o te motu, Tōna witu mano tauira nō konei, nō ngā tōpito katoa o te motu ka kuʻu mai ki te ware taonga ā-rohe o Wanganui ia tau. The museum gets 86 per cent of its funding from the Wanganui District Council. Then we have a contract with the Education Ministry that for us to provide

to our past or our taonga in this ware. What that can look like is um, ideally storytelling. When our tamariki come in, we want to brighten their minds. We want them to come in and be inspired. Come in and see their taonga and see how they connect to their past through these, these taonga. Ahakoa ngā aronga e kaa whakaaweawe ana i te whakaaro, ngā wakapono e kaa toʻu ana i ngā maʻi a te tangata, Ka noʻo ko ngā ware taonga ei ware whakamārama i te ao o neʻe, o rātou mā. I speak of a link that is never broken. Um, I imagine a vine and off that vine branches grow, you know, that's our whānau, that's our people. Sometimes I demonstrate to the tamariki what would happen.

or not Māori, then um it can only be good. E muramura ana ngā rama o te ware nei ki runga i ngā taonga, i ngā kōrero, koia ko te wawata ki pēnei tonu te āere ake nei. Alana Te Piki Broughton, Te Reo o te Uru. Koia rā i te i kōrero a mō te ware pupuru taonga o Wanganui. A ka whakarongo ki ngā kōrero a Lisa Rewiti a me te mārama ki te ōonu o ngā mahi kei roto i ngā ware taonga. A kei tēnā tangata ōna wakaaro, kei tēnā tangata ōna wakapono engari ka tae atu ki te ware taonga nei Ā, ko te ao o tēnā, o tēnā. Ā, nō reira, ka whai wā te tangata, te kaititiro, ā, ki te āta, ki te āta aro ki te ao o tētehi tangata anō, ā, o tētehi atu ahurei, o tētehi atu wā, e wā o mua. Nō reira, kei reira, ā, kei reira pea kite ai te tangata i tētehi ao kei tua o tōna anō, ā, me te, Me te āta whakamārama mai, ā, e kā tū rongoā tēnei, e kā tū taiepa rānei, kai te tangata te whakaaro engari, ā, e, e kā tū rongoā tēnei ki ngā, ki ngā mate pēnei i te kaikiri, ā, mēnā ka tae atu ngā mātauranga ki te inengaro o te tangata, kei a ia te mana, ā, ki te toʻu mēnā rānei ka, ka kaikiri mēnā rānei ka ngākaunui, ā, engari mēnā kāre te tangata e paku mōio ki tēteī ao ki tua o tōna anō, anā, ka whara pea ki ērā, ki ērā uatanga weriweri, anā, pēnei i te kaikiri. Anō reira, e tika ana me kā tonu ngā rama ki runga i ō tātou tini ware taonga, ware pupuru taonga, uri noa i te motu nei o Aotearoa. E te iwi, koirā katoa ngā pūrongo ku ua mai i Te Reo o Te Uru, e mihi atu ana ki ō tātou pou reo irirangi Māori, a Ki Te Kori Mako o Taranaki, ki Te Reo Irirangi o Wanganui, otīā anō rā ki Te Reo Irirangi o Rangitāne. He mea tautoko tēnei, nā Te Māngai Pā o. Ko Lana Te Piki Broughton tēnei, he mihi atu ana ki kouta katoa, mauri ora e te iwi.